Helo, Annie Llun sy'n yma a dwi'n mynd i ddarllen penod gyntaf Asiant a Herell i chi. Tasg bingo. Dwi ar dren. Dwi'n ffoi. Mae popeth wedi mynd o'i le. Tydw i ddim hyd nod yn siŵr ydw i'n dal yn asiant cudd ac rydw i mewn perygl. Dyna pam dwi am ysgrifennu popeth i lawr o'r dechrau un. O leiaf y byddi di'n gwybod y gwir ar ôl i ti ddarllen hwn. Awn ni nôl i'r dechrau. Ar ôl i ni lwyddo i achub plant Ysgol Pen y Rhych rhag cael eu gwenwyno gan Miss Glain, es i a Mam i fyw mewn tŷ diogel ar dir Misus P. Roedd y ddwy ddynes cinio ddrwg, Mary Grefi a Blod Sglods, wedi llwyddo i ddianc. Roedd yn swyddogion ni a'r heddlu wedi bod yn chwilio amdanyn nhw, ond roedd hi'n ymddangos fel petaen nhw wedi diflannu oddi ar wyneb y ddaear. Roedd yn rhaid i Mam a fi gadw'n dawel ac yn gudd am rai wythnosau. Roedd Lleucu a Twm wedi cael eu hanfon i rhywle cudd er mwyn cael eu hyfforddiant cyntaf ar gyfer bod yn ysbïwyr, ond ar ddiwedd yr haf, daeth newyddion fod y ddwy ddynes oedd yn debyg i Mary Grevy a Blobs Globs wedi ymddangos eto ar y system. Ges i a Lleucu yn bartneru gan Misus Pi i fynd i ddarganfod mwy. Roedd y ddwy wedi cael swydd mewn ysgol arall ac yn dechrau'r eu gwaith ym mis Medi. Yn tasg gudd ni oedd Bingo, sef darganfod mwy o wybodaeth am Rhif 88, y ddwy ddynes dew. Y cynllun oedd trio gwneud ffrindiau gyda rhai o blant yr ysgol er mwyn iddynt fwydo gwybodaeth i ni am symudiadau Rhif 88. Roedd hi'n hanfodol nad oedd y ddwy un yn gweld rhag ofn mai nhw oedd Mary Grevy a Blod Sglods go iawn. Yn anffodus, roedden nhw'n adnabod Lleucu a finna, ac yn gwybod yn bod ni'n ysbïwyr. Ond roedd Misus P yn meddwl mai ni'n dwy oedd y mwyaf addas i wneud y gwaith. Cafodd Lleucu a fi yn rhybuddio gan Misus P mai ysbïwyr oedden ni. Nid arwyr. Peidiwch â gwneud dim byd gwirion, ferched. Casglu gwybodaeth er mwyn i eraill ei dal oedd yn tasg ni, nid achub y byd. Ond daeth pethau o le, o'i le o'r eiliad cyntaf. Roedd Misus P wedi trefnu yn bod ni'n cyfarfod â rhai o ddisgyblion yr ysgol yn yr hen gampfa. Ond yn anffodus, roedd yr hen gampfa yn lle delfrydol i bobl ddrwg ymgasglu er mwyn cynllwynio. A pha ddwy ddrwg oedd o gwmpas yn barod i wneud drygioni? Wel, Mary Grefi a Blod Sglods, siŵr iawn. Roedd Lleucu a fi'n sefyll yng nghanol y neuadd fawr yn aros am y disgyblion i'n helpu ni. Storfa offer ymarfer corff oedd yr hen gampfa erbyn hyn, gan fod campfa newydd sbon wedi hadeiladu. Roedd na bob math o drugaredd a'i chwaraeon o gwmpas. Rhaffau, matiau, bocsys, peli, bob dim ym mhob man. Ro'n i ar dân eisiau iddyn nhw gyrraedd er mwyn i ni fynd o'no. Roedd gen i deimlad ym mêr fy esgyrn nad fan hyn oedd y lle gorau i gyfarfod, mor agos i'r ysgol. Ro'n i'n iawn i bryderu. Pwy gerddodd i mewn i'r hen gampfa? Mary a Blob. O, helo, beth ych chi'n ei fan hyn? meddai Mary, cyn i'w hwyneb newid yn ara deg. Roedd hi wedi ein hadnabod yn syth. Yn sydyn, neidiodd y ddwy ochr yn ochr yn wynebu ni, wedi rhewi fel delwau ninja. Ydy'r ddwy yma eisiau ymladd, meddyliais. Gweiddiais ar Lleucu. Lleucu! Dal hwn! Taflais un pen y rhaff iddi. Roedd hi'n gwybod beth i wneud. Ahaha! Gwaeddodd Mary a Blod efo'i gilydd gan redeg yn fygythiol tuag aton ni. Rhedodd Lleucu a fi o'i hamgylch ddwywaith gan dynhau'r rhaff amdanynt. Gweiddiais eto, Y ffrâm ddringo! Gyda phen y rhaff yr un, dringodd y ddwy ohonom ni i fyny'r ffrâm a neidio i lawr yr ochr arall. Roedd Mary Gravy a Blods Blods yn sgrechian fel pethau gwyllt. Tynnu! Bloeddio lleicu cyn i ni, cyn i ni ddefnyddio'n holl nerth i dynnu'r rhaff. Roedden ni'n llusgo'r ddwy ddrwg ar hyd y llawr ac i fyny'r ffram ddringo. Roedd lleicu a fi erbyn hyn yn gwthio yn erbyn mainc i dalu pwysau. Be da ni am wneud rwan? gofynnodd Lleucu, gyda'r chwys yn llifo ddar i Thalcen. Mi fydd yn rhaid i mi anfon negas frys at Mem, atebais. Be bynnag ti'n neud, paid â gollwng y rhaff, Alys, fedra i byth i dalu fy hun. Roedd Mary a Blod yn sgrechian ac yn strancio fel plant bach. Ar hyn, daeth tri disgybl i mewn, gan edrych yn syn arna ni. Chi! gwyddais. Dwch yma i ddal y rhaff 'ma! Roedd y trin sefyll yno'n syllu ar y ddwy ddynas cinio newydd yn hongian gerfydd y ffrâm ddringo, a dwy ferch yn ei dal nhw yno. Rwan! gweiddodd Lleucu, a'i chyhyrau hi'n gwegen. Rhedodd y tri yn helpu. Gollynais i 'na'r raff er mwyn cysylltu efo Mam. Ro'n i wedi cael oriawr tu hwnt o glyfar oedd yn fy ngalluogi i gysylltu'n uniongyrchol ag oriawr Mam a Misus P. Mam, bingo, rhif 88 wedi dal! Neges wedi derbyn, ar ein ffordd! Llais Mam. Ro'n i wastad yn cael cysur o glywed llais Mam. O fewn dim, roedd Mam a'r sgwad wedi cyrraedd ac roedd rhif 88, sef Mary Grevy a Blood Squads, yn y ddalfa. Tasg gudd bingo wedi datrys. Ond yn anffodus i Lleucu a fi, doedd Misus P ddim yn hapus o gwbl. Be ddeudais i wrtha chi'ch dwy cyn i chi fynd? Peidiwch â gwneud dim byd gwirion, dwi'n meddwl oedd fy union eiriau. A be dych chi'n neud? Rhywbeth gwirion? Gofynnodd Lleucu yn nerfus. Cyn i mi roi pwniad iddi i gau cheg! Ro'n i'n gwybod fod Misus P yn flin, achos ro'dd hi'n siarad yn araf, yn glir ac yn dawel. Doedd ei gwefusau main prin yn symud. Misus P, mentrais, mae'r dasg wedi chwblhau! Dwi'm yn dallt be da ni di neud sy'n gymaint o lanast! Asiant A, ddyla ti wybod nhw'n well. Dwi wedi fy siomi'n fawr. Roedd llygaid Misus P yn fy llosgi. Swydd y sbiwr ydy casglu data a gwybodaeth ac astudio'r amheus. Nid ymladd a chlymu pobl i ffrâm ddringo. Mae asiant da yn anweledig! Roedd hi wedi codi llais erbyn y pwynt yma. Do'n i rioed wedi chlywed hi'n codi llais o'r blaen. Roedd hi'n flin go iawn. Ond do ganddyn ni ddim dewis, roedd yna wedi'n gweld ni. Ceisiais egluro, ond oedd gan Mrs P ddim diddordeb. Na. Nid wedi cwblhau tasg bingo ydych chi, ond wedi ei ddileu. Y dasg oedd astudio, dilyn a chasglu cymaint o wybodaeth ag sy'n bosib ar y ddwy yma, yn y gobaith y byddan nhw'n yn harwain ni at rwydwaith o bobl ddrwg sydd wedi bod yn eu helpu dros y misoedd dwytha i guddio. Ond faint o wybodaeth ydan ni wedi dderbyn gynnoch chi? Ydyn nhw wedi'n arwain ni at unrhyw gliwiau? Naddo. Rydych chi'ch dwy wedi gwneud llanast o bethau. Tydi ddim eisiau gweld chi am rai wythnosau. Rydych chi'n cael amser i feddwl. Ewch! Roedd Lleucu a fi'n syllu'n syn arni. yn methu credu ein bod ni wedi gwneud gymaint o gamgymeriad, yn methu credu bod ni'n gorfod cael amser i feddwl, oedd yn golygu dim ysbio, dim tasgau cudd, dim byd ond aros adra. Roedden ni'n dwy'n yn hollol flin. Gadawodd y ddwy ohono ni'r ystafell heb ddeud dim. Na lleici ddim hyd yn oed edrych arna i, dim ond cerdded i ffwr'. Es i'n syth at Mam pan gyrhaeddwn i adra. O'n i mor flin efo Misus Pi am yn trin ni fel plant bach, ond doedd gan Mam ddim llawer o gydymdeimlad chwaith. Wel, Alis, be fedra i ddeud? Misus Pi sy'n iawn, fel arfer. Ac i fod yn onast, 'da chi wedi gwneud llanast o bethau, achos tydi Mary Grefi a Blods Glods yn deud dim. Tydan ni ddim yn mynd i gael unrhyw wybodaeth allan ohonyn nhw, ac mae'n rhaid i ni rhoi nhw i'r heddlu er mwyn iddyn nhw gael eu cyhuddo'n swyddogol a'u rhoi yn y carchar. Roedd fel petai rhywun wedi rhoi dwrn yn y stumog. Roedd y teimlad mod i 'di siomi mam yn waeth na dim. Roedd Lleucyn gorfod aros yn tŷ ni gan ei fod yn gartref mwy diogel. Roedd hi'n aros yno'n aml beth bynnag, Roedd yr ystafell sbâr yn cael ei hadnabod fel stafell lleucu erbyn hyn. Roedd yn dŷ bendigedig ac roedd yna ddigon o le. Doedd mam ddim o gwmpas rhyw lawer gan ei bod hi'n cael ei hanfon ar dasgau cudd, felly dim ond lleic a fi oedd yno. O, a Wil, ein gyrrwr o ofalwr, roedd o ar gael i ateb pob swnio. Doedd Llici a fi ddim yn ffrindiau mawr iawn ar y dechrau. Roedd Llici wedi pwdu. Fy mai i oedd popeth yn ei barn hi. Roedd Twm, ei brawd, yn dod i'n gweld ni bob hyn a hyn, ond roedd ynta, fel mam, yn cael ei alw i ffwrdd. Ond diolch byth, tydi Llici ddim yn gallu dal deg am yn hir iawn. Felly roedd hitha, fel fi, wedi diflasu ar beidio siarad. Hyd i'r cyfan, roeddan ni'n ffrindiau gorau. Un bore, ro'n i wedi bod allan yn rhedeg a newydd gyrraedd yn ôl i'r tŷ. Roedd Llici wrth y bwrdd brecwast yn darllen cylchgrawn. Roedd ganddi bapur a phensel ac roedd yn amlwg ei bod hi wedi bod yn ceisio datrys rhywbeth. Be ti'n neud? gofynnais wrth dywallt diodoren i mi fy hun. Gwneud y posau sy'n y cylchgrawn 'ma. Do'n i'm yn gwybod fod pobl dal i ddarllen cylchgronau. Doedd Lleucu ddim yn cymryd llawer o sylw ohono i. Roedd yn amlwg ei bod wedi dod ar draws pos oedd wedi ei baglu. Roedd hynny'n anodd iawn i'w gredu gan fod datrys posau yn un o'r cryfderau oedd yn rhaid i gael i fod yn asiant cudd. Ti 'di llwyddo i gwneud nhw i gyd erbyn hyn, siawns? Hmm. A tefa lleici'n bwdlyd. Ro'n i'n hofran uwch i phen i. Roedd yn amlwg i bod hi'n cael traffath gyda rhywbeth, ac ro'n i ar dan eisiau cael gweld a'i ddatrys cyn iddi hi wneud hynny. Ti methu datrys hyn, agwt? Heriais. Mae o bron yn amhosib, atebodd Hitha heb godi phen. Ond dwi bron iawn yna, dwi siŵr. Gai weld? holais yn ddigon diniwed. Na! Cipiodd Lleic i'r cylchgrawn oddi ar y bwrdd a martio i'w ystafell. Roedd y diwrnod hwnnw, digwydd bod, yn ddiwrnod go ddiog. Daeth Lleici o'i ystafell wely mhen hir a hwyr. Nes di lwyddo? holais. Dwi'n meddwl, atebodd Hitha'n swta, heb ddweud dim arall amdano wedyn. Gorweddodd y ddwy ohonon ni ar y soffa yn gwylio'r teledu. Roedd dwy sgrin deledu, un gyda newyddion 24 awr a'r llall yn dangos ffilmiau rownd y rîl. Roeddan ni'n cadw llygad ar y newyddion rhag ofn y bydde 'na unrhyw fath o ddigwyddiad y bydda'n golygu ein bod ni'n cael ein galw i ysbïo. Unrhyw ddigwyddiad amheus neu rhywbeth a olygai fod yr heddlu angen cymorth i gael gwybodaeth. Sbia ta, medda Lleucu wrth gyfeirio at y newyddion. Mae'r teulu yna di ennill chwe chan miliwn o bunna ar y loteri! Woow! Roedd na fam a thad a mab tua deg oed yn edrych yn eithriadol o hapus, yn dawnsio ar y sgrin. Och, a mae'r boi bach yna mynd i gael ei sboilio'n rhags a fynta'n unig blentyn, medda Fina, cyn mynd yn ôl at fy ffilm. Yna, Digwyddodd rhywbeth ar y newyddion nath dynnu sylw'r ddwy ohonon ni. Mae lladron wedi dwyn nifer o ddarnau drudfawr o gelf o'r Amgueddfa Genedlaethol. Yn ôl datganiad gan yr heddlu, mae'r gwaith lladrata wedi'i wneud gan ladron proffesiynol, a dylai pob sefydliad cenedlaethol fod yn wyliadwrus. Gwrthododd yr heddlu i ddweud os oedd ganddynt syniad pwy oedd y lladron. Wow! Lladron proffesiynol! medda Lleucu. Mae'n swnio fel tasa nhw wedi llwyddo i ddwyn rhywbeth gwerthfawr iawn. Ac mae'n swnio fel tasa gan yr heddlu ddim syniad pwy na. Mae'n rhaid fod na glyw yn rhywle. Sgwn i ydyn nhw wedi cysylltu efo Mrs P. Mi fysa hi'n gwybod lle i ddechrau chwilio. Ro'n i'n teimlo Lleucu'n rowlio llygad wrth i mi siarad. Dyw Lleucu ddim yn hoff iawn o Misus Pi. Roedden ni pharchu ac yn falch iawn o fod wedi cael y cyfle i fod yn ysbiwraig, ond roedd Lleucu wastad yn deud nad oedd hi'n gallu trystio Misus Pi yn llwyr. Fy ateb i bob tro oedd, Wrth gwrs, ddylet ti ddim trystio unrhyw ysbiwr. Roedd y ddwyn yn ei chwerthin bob tro ar ôl mi ddeud hynny, ond ro'n i'n deud y gwir. Ro'n i wedi dysgu i beidio ymddiried yn llwyr yn neb oedd yn gweithio fel asiant cudd. Roedd gan bawb eu tasgau ac roedd pob tasg yn gyfrinachol. Ac roedd hynny'n golygu cadw cyfrinach oddi wrth dy ffrind gorau, a hyd yn oed oddi wrth dy fam, weithiau. Wrth edrych ar y newyddion a chlywed mwy am hanes y lladrad, a chlywed eto nad oedd gan yr heddlu unrhyw glem ble i ddechrau chwilio amdanyn nhw, Tybiodd Lleucia fi y byddai Misus P yn galw cyn bo hir gyda rhyw dasg gudd i fynd ar drywydd y lladron proffesiynol. Roeddan ni'n disgwyl i'r ffôn ganu unrhyw funud. Daeth yr alwad gan Misus P y prynhawn hwnnw. Ond nid i fynd ar drywydd y lladron. Asiant A, mae gen i dasg gudd i ti. Rhywbeth i wneud â'r lladron, Misus P? Lladron? Yy, na. Dwyt ti ddim am... ddim yn barod i fynd ar drywydd y fath waith ar ôl dy helynt ddiwetha di. Ond, cyn i mi allu cwyno, torrodd ar fy nhraws a chyrraedd ymlaen. Dwi angen i ti ddod i'r swyddfa. Mae hon yn dasg udd breifat i mi'n bersonol. Oedd hynny'n fy nharo'n od. Iawn, uh, mi fydda i allu cyd draw mewn dim. Na, na, asiant A! meddai Misus P. yn frysiog. Fyddi di ddim yn gweithio gydag asiant Q ar y ll ar y dasg yma. Dim gair, os gweli di'n dda. Rhoddodd y ffôn i lawr. Roedd yn gas gen i dasgau fel hyn, tasgau nad oeddwn i'n cael eu trafod efo lleicu. Roedd hynny ar lles y dasg ond hefyd ar ei lles hi. Roedd fyw i unrhyw asiant wybod mwy na'r hyn oedd rhaid rhag iddyn nhw cael eu dal gan Elin a datgelu'r cwbl. Ond roedd cadw cyfrinachau rhag Lleucu'n anodd. Es i nôl i'r ystafell fyw lle roedd Lleucu yn dal i wylio'r newyddion. Roedd nifer o wleidyddion, arbenigwyr diogelwch a swyddogion yr heddlu wedi bod yn siarad. Edrychodd arna i a gofyn, Da ni'n mynd? Dwi'n mynd, atebais. Roedd hi'n deall yn syth y be oedd hynny'n ei feddwl. O, roedd hi'n siomedig. Rhywbeth i wneud â'r lladron 'ma? Ti'n gwybod na allai ddeud dim. Gadewais yr ystâll heb ddeud dim byd arall. Casglais ambell beth mewn bag bychan a pharatoi i fynd. Doedd gen i ddim syniad o ddim. Doeddwn i ddim hyd yn oed yn gwybod os byddwn i'n dod nôl i'r tŷ. Roedd hyn yn arferol. Roedd yn rhaid i bawb baratoi bag dros nos, rhag ofn. A dyna ni. Gadewais y tŷ, a Lleucu, a gwneud fy ffordd ar droed trwy'r goedwig tuag at dŷ Misus P. Roedd hi'n dechrau nosi. Diolch!